Pýer Azarýo bir müň dokuz ýüz ýigrimi bäşinji ýylda birnäçe uly fransuz kompaniýalaryny birleşdirýär hem-de Alcatel gigantyny döretýär. Siz Alcatel barada näme bilýäňiz? Geliň brend bilen golaýdan tanşalyň we wideonyň soňunda size täze konkursyň şertleri garaşýar. Çyndanam, Biz Alcatel barada Samsung, Apple ýa-da Xiaomi ýaly köp zatlary bilemzok. Ýöne muňa garamazdan Alcatel kompaniýasy tehnobazarda uly oýunçylaryň biridir. Näme üçin biz bu brend barada aýtmany makul bildik? Sebäbi Türkmenistanda Alcateliň resmi distribýutory bar. Bu bolsa onuň önümleriniň amatly boljakdygyny, şeýle hem her bir önüme bir ýyl kepillik berilýändigini aňlatýar. Gyzykly bolsa, başlaýyň! Bir müň sekiz ýüz togsan sekizinji ýylda Pýer Azario tarapyndan Fransiýada CGE kompaniýasy döredilýär. Azarianyň esasy maksady şol wagtky gigant bolan Siemens kompaniýasyna bäsdeş bolmakdy. Brendiň esasy maksady bolsa kommunikasion enjamlaryny öndürmekdi. Brend diýseň çalt ösüp başlaýar we bir müň dokuz ýüz ýigrimi bäşinji ýylda birnäçe uly fransuz kompaniýalary satyn alýar. Netijede Alcatel ady satyn alnan kompaniýalaryň atlarynyň gysgaltmasy bolup galýar. Bir müň dokuz ýüz segsen bäşinji ýylda bu at brende doly dakylýar we ýene-de birnäçe uly kompaniýalar Alcatel-iň eýeçiligine geçýär. Iň uly birleşme iki müň altynjy ýylda Lucent Technology kompaniýasy bilen bolýar we netijede Alcatel Lucent atly brend döreýär. Bu brend häzir hem telekommunikasion we kompýuter enjamlaryny, Şeýle hem programma üpjünçiligini öndürýär. Şu wagt Alcatel dünýäniň ýüz döwletinde işleýär. Dünýädäki GSM ulgamyna baglanan abonentlaryň ýigrimi göterimi hem Alcatel tarapyndan hyzmat edilýändir. Russiýa Federasiýasyndaky ilkinji mobil tor bolan GSM dokuz ýüz hem Alcatel tarapyndan gurlandyr. Gysgaça aýdanymyzda, telekommunikasiýa ulgamynda Alcatel uly oýunçylaryň biridir. Ýöne bular ýaly tehnologiýalar ýönekeý ulanyjylary käbir gyzyklandyranok. Olary eliňe alyp, ulanyp bolýan enjamlar has-da beter gyzyklandyrýarlar. Bul segmentde hem Alcatel kompaniýasy özüniň önümleri bilen ulanyjylaryň isleglerini kanagatlandyrmaga synanyşýar. Ýöne bir zady bellemeli, Alcatel kompaniýasy üçin mobil telefonlary öndürmeklik hiç haçan esasy ugurlaryň biri bolmandy we şonuň üçin olar iki müň dördünji ýylda özüniň mobil telefonlary öndürýän bölümçesini Hytaýyň TCL kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyga iterýär we netijede Tam kompaniýasy döreýär. Iki müň bäşinji ýylda bolsa TCL kompaniýasy Alcatelden ähli aksiýalary satyn alýar we mobil telefonlaryň çykmasyna doly özi jogap berip başlaýar. Tank kompaniýasy bolsa TCT Mobile adyny alýar. Häzirki wagtda brend baha, hil gatnaşygy boýunça diýseň gowy önümleri öndürýär. Başda belleýşimiz ýaly, biziň ýurdumyzda Alcatel kompaniýasynyň resmi distribýutory bar we ol bize öz önümlerini testitmäne berdi. Şunluk bilen biziň indiki wideolarymyz Alcatel bir B. Alcatel 1SE, şeýle hem Alcatel 3L we Alcatel 3X barada bolar. Gyzykly wideolary sypdyrmazlyk üçin kanalymyzy yzarlamagy ýatdan çykarmaň. Şeýle hem biz olar bilen bilelikde ýörite çagalar üçin niýetlenen planşedi öz yzarlaýjylarymyzyň arasynda konkurs edip oýnamany makul bildik. Konkursa gatnaşmak üçin Tehnohost, şeýle hem Alcatel TM Instagram sahypalaryny yzarlamaly we Konkurs diýip duran postuň aşagyna islendik kommentariýa goýmaly. Dostuňyzy bellemek gerekýär, olaň bir ýüregine düşmäliň. Şeýle hem şo posty öz istoriýaňyzda biziň akkauntymyzy belläp paýlaşmaly. Konkursyň netijelerini ähli smartfonlar barada aýdyp bolamyzdan soň jemläris. Indiki wideolarymyzda görüşýänçäk, hoş sag boluň!